Ech begréissen Iech häerzlech op mengem Youtube Kanal an haut spille mer de Star Wars Racer, interessant Rennen, Carambolagen, alles ass mat dobäi, bleift drun. Sou elo fänke mer un, hei maache mer de Singleplay. Ja mir hunn natierlech den Anakin Skywalker ne, ouni Fro ne. So. So lo huele mer nach eis Streck. An déi éischt Streck heescht de Mous Espa Open. An den Track Favorite ass den Anakin Skywalker. Deen dee mir huelen. So lo fänke mer un hei. Gesäit een nach d'Streck do. Et gesäit och schéin wéi den Elektresch sech am Wazer do breet mécht. Sou lo geet et lass, een, zwee an go! Lo fänkt mer direkt un hei, probéiere mer direkt un d'Spëtzt ze kommen, wat natierlech einfacher gesot ass, da kommen se schonn direkt hei vun hannen direkt, uiuiui, rennen mech do, oh an ech voll wéi an d'Mauer, eieiei, oh, schnell eraus, Ja, an do gesäit een uewen och déi rout Punkten, dat sinn eis Fuerer, also eis Géigner an der Partie. Sou komme mer direkt hei direkt riwwer an dack si mer erëm vir. Ah nee, do si mer um zweeten, allez géi ewech do. Ah komm, komm. No dämte schon, do gesitt der et, oi, hun schon awer schon schon puer mol a gudd erwëscht, an ass schon am roude Beräich, well do säi Balken, ah no ass e futti, deen ass nee Schnett ma futti, obwuel et eigentlech net dorëm geet hei, et geet eigentlech drëms hei ze gewannen, ne, mer mussen ass der ellen duerchsetzen, schon direkt am Ufank hei, hätt ech net geduet datt et direkt schon esou lass geet, ui ui oppassen oppassen, a weider, ah do kommen se direkt erëm, an déi soten ass schon direkt um roud. Dat heescht, dee wäert wahrscheinlech och elo gläich erëm futti goen, deen do. An ass um voll ewéi an d'Mauer geprallt do. Sou, a weider. Sou, Quaid nemme sou Chaot, deen ass futti gaang. Cool. Ui. Pass na hei ran duerch d'Höhlen hei. Interessant, interessant Streck mol op jiddefalls, direkt schon am Ufank. Hei kann mer och schéin iwwer d'Pist hei düsen. Sou. Oppassen, ei, oppassen an der Kéier. Gut. Gut, gut. Solang als keen an d'Quere kënnt, so lang geet et. Lo leien och schon Stécker iwwerall um Buedem vun den anere Raceren. Gesäit och bësse lëschteg aus. Do mat den Skelettfiguren. Sou, muss mer oppassen, dass mer hei d'Kéieren ordntlech huelen hei. Ui. Gutt. A mir, a mir kënnen och Boost hei maachen. Wann een R2 dréckt, da kann een de Boost maachen. A virun allem och wann een L2 dréckt, dann kann een säin, säi Gefier reparéieren. Sou, do elo de Final Lap. Mir sinn awer nach net Éischten. An den nächsten ass futti, den Dutbolt, och chaot. Hu lo awer e bëssen hei Bredouille, ech komm ni méi richteg weider. Esou lo a weider hei, nëmme schnell no virun. Mee ech sinn och scho e bësse matgeholl. Dir gesitt et ënnen do, do sinn déi rout Balken do, déi si schonn ordentlech um Blénken de ganzen Zäit. Elo mol oppassen hei. Mir si mat iwwer 400 Stonnekilometer ënnerwee hei. Dat ass verdammt séier. Ui, a lo kënnt schonn den nächsten hei an d'Quere. Oh nee. Si zwénge mech awer och hei an d'Carambolagen dauernd ze goen. Well si kommen dauernd, ne, vun der, vun der Säit do. Dann hunn ech bal keng aner Wiel. Si mer Éischten. Muss mer dat just nach halen. Eis och schon. Ech muss dauernd mäin mäi Waze hei reparéieren well en schon dauernd matgeholl ass vun deene ville Carambolagen. Sou, an deen hate mer gepackt. Mir sinn Éischte ginn. Et war keen einfacht Rennen dat doen. Hat ech mer e bësse méi einfach virgestallt, sträit um Ufank. Do gesäit een, do konnt en enker den Numm auswielen. Maache mer elo net. Mir sprangen direkt op déi nächst Streck. A wéi heescht déi? Kucke mer elo mol. Saving Game Data, ok. Weider, Soro Sub Facility, kléngt emol interessant dat doen. An de beschte Lab huet Ben Karadinaros, huet deen. Ok, probéiere mer dat mol ze änneren. Mee et gëtt schwéier an bei deenen Raceren déi aggressiv dra ginn, dat gëtt natierlech schwéier fir eis do duerchzesetzen. Mee mir konnten eis bis elo gutt beweisen. Ech hoffen et geet esou virun, ne? Sou. A go een zwee dräi an lass geet et. Sou lo muss mer oppassen dat mer der bei dräi dem hei zevill Schued dervun droen. Hei rammen mer deemol direkt. Jetzt eis mo bëssen hei vu laanscht lossen ne mir wëlle jo onbedingt hei eischte ginn natierlech. Allee komm wech gees du wech. Nee. Jo natierlech, mir hunn och Schued dervun, wa mer déi aner rammen, mä mir hu keng aner Wiel, mir musse jo laanscht kommen. Deen ass scho giel deen doten, allez komm gib Zäit, gib Zäit, allez tack, lo ass e scho rout, gesitt der, an en ass futti, de Gleck Holdfast, Chaot, en ass och futti. Jo, si wollt jo net anescht, ne? Si wollt mat mir jo an de Carambolage-Clinch goen, oder Challenge, wéi s de dat och nenns. Ui, hei geet elo schéi ronderëm, sou wéi Looping. Ui, dat hei ass interessant. Dat musst Dir selwer gesinn hunn, léif Zuschauer, dat ass wierklech ganz interessant ze fueren. Ui, oppassen op deen doten, nëmme keng Dommheet hei maachen. Ui, geet schéin hei erop, dat doen. So, do hei riwwer. Oi, erëm. Momentan si mer um Léischten, mee se kommen direkt um vun der Säit iwwerall. Allez, komm. Weider, weider, weider. Ah, die si sou séier, déi Racern do. Allez, komm do. Weider. Ja, du mat dem mol getroffen hannen do. A mir hunn och schon um ellen Schued dervu gedro. Dir gesitt et, an ech muss dauernd mäi Gefier flécken, well ech esou vill Schued dovun droen. Ui, an komm weider, weider, do kënnt d'Schoer mir vun der Säit, do loosst mech einfach net laanscht, allez, komm weider, Anakin Skywalker muss gewannen, allez, nach eng Kéier, sou, lo nach eemol, dann hu mer deen och, allez, komm, ui, dat ass schwéier. An elo misst mer en awer kréien. Yes! Den Zorch Zanales hu mer och kritt. Ui, wat ass elo? Oh nee, dee kommt net hei ewech. Wrong way. Wat leeft? Ech kommen da guer net weider elo. Hei op. Ah, komm, allez. Ah, wéisou kommt schonn en draus? Oh Mamm, nee! Elo hu mer awer ganz vill Zäit verluer, léif Zuschauer. Dat do gëtt schwéier, dass ech dat hanner ka packen, dat doen. Elo sinn ech schonn, hunn ech ganz vill Zäit do missen abüssen do, duerch dee Brudulle, wou ech elo grad do war. Ech kommen einfach net do raus. Aa geet emol iwwert de Looping, uiuiuiui dat do geet verdammt séier, iwwer 400 Stonnekilometer, ui ech muss awer elo Gas ginn wann ech nach eng Chance wëll hunn, ui a mäin Gefier huet nach méi Schued elo dovu gedroen, en dämpt schonn respektiv e brennt schonn, uiuiuiui, allez komm, jo dat gëtt zwar schwéier dat do elo. Energie zu gewannen mei Waser dee brennt wéi ech wees net wat ui si mer mol zweeten vläch packe mer dee jo awer nach villäicht wat gëtt ui o freck ech hat geduerch gi ginn no futti goen hei fein lepp ech wees net mir do heel an d'Zil kommen ha do gëtt ganz ganz ellen dat doen ui dei allee komm ginn d'Zäit ginn d'Zäit ui nee komm Mäin Déngen ass scho giel, och schonn rout. Wann dee mech enker e puer Mol trëfft, da sinn ech awer elo futti. An e brennt ellen a oh, freck, ech ka guer net hikucken, dat do gëtt ganz, ganz ellen fir mech. Oi, oi, oi, oi, oi. Mee ech muss natierlech och Gas ginn, ne, fir haut nach eng Chance ze hunn, ne. Dat ass jo de Problem och, ne. Allez, weider, weider. An ech brennen wéi ech weess net wat. Ui, ui, ui. Schnell, komm! Weider, go go go! Muss du onbedéngt hei gewannen! Anakin Skywalker dierf net verléieren! So weider, allez komm, duerch de Looping hei rëm! Also hei geet, hei geet ganz schnell virun, also kann ik kaum iwwerleeën hei, dat geet esou séier! Hei, schneller duerch hei! Mir sinn awer éischtens, normalerweis misst mer et packen, gesäit ganz gutt aus dat do, an der hei derduerch, ech mengen hei misst mer elo gläich am Zil sinn, an dat ass och d'lescht Lap, well dat ass déi drëtt, drëtte Lap, yes a mir hunn et gepackt. Dat do war schwéier, dat do war net einfach, et sinn dauernd Carambolagen, dauernd si se vun der Säit komm, vun hannen, iwwerall, mee mir hunn et trotzdeem awer nach hikritt. Ok dat hei war meng éischt Folg vun Star Wars Racer, wann iech d'Episod gefallen huet da weist mer dat wannechleeft mat engem Like, et géif mech immens freeën, oder abonéiert mäi Kanal wann der mech wëllt ënnerstëtzen. Merci fir d'Nokucken, Äddi.